Mamalamyz, enelemiz men şu bir sorag ýüze çykyp durda esasy şu gaýyn enelere degişli yani bir gezek däl-de näçe gezek men şu şu gabat geldim-de şu mesele mesele boýunça-da. Näme-de biz ine mysal üçin men nä Üç sany gyz bar oglum ýokda. Köpüsinde ogul barda gyz ýok kimde gyz bar ogul bar. Garaz kimde ýekeje oglan bolýa kimde bäş oglan tüweleme bolsun Allajan. Hawa Hudaýyň bereni bor. Esasy akyl huşly bir on iki gün sag çagajyklar bolup ile güne ýaraýan çagalar bolsa oňa ýetesi zat ýok. Ine men oglum bolmansoň şu ogully meseläni neme aýdasym gelýärde. Ejelemiz ine gelin gyzlar ogluňyzy näme üçin öýerýäňiz? Näme sebäpden ogul öýerýäňiz? Ne gyz çykarýas, ogul öýerýäs. Ne çagajyklarymyzy bir ulaltýas, kemala getirýäs, öýli işgili edýäs. Okuwly, ylymly, bilimli edýäs. Käbiri ulagyny, maşynyny, işini hemme zady bilen üpjün edip, taýyn edipjik öýerýär. Soň eje-ata azar bolmasyn diýip, güýji ýetýänmi, ýetmeýänmi? Käbir käbirleri mysal üçin aý intek irräk diýýär, käbiri ýaşym gidip barýar diýip mekdep gutaransoň öýerýär, käbiri gullukdan gelensoň azjyk bilsin bir hojalygy nädip eklemeli saklamaly ejäň gadyryny bilsin diýip öýerýär. Waý indi diýjek bolýanym gowy zat ol ogul öýermek gowy. Hudaýa şükür, ýurdumyz parahat, bizdäki toý edilişi ýaly hiç ýurdda edilenok toý. Garaz bara kim sandygynyň düýbüni boşadýar, polnossi şuda begenip çaga oguljygyny örüp, aýnak, näme, halat geçirýär, serpaý geçirýär. Ýöne şu zatlar gowy zatlar diýjek bolýanym. Arzaň arzysy bolmaz diýýär. Onnoňam meh diýip bir goýna çalşyp goýberseň, menä nem gadyry bolmazmyka diýende, şeýdip saýlap, seçip, ine pylanyň gyzy gowy, pylanyň käbiri e, ogluny şu bir gyz görýär, bir maşgalada, gowy maşgalada, waý şony men alaýyn, sypdyrmaýyn, biziň maşgalamyza geläýjek diýip, aý garaz her hil bahana bilen öýrülýär-de. Aslyýetinde üýermeli biz olary ýöne diýjek bolýan ir öýerýän bar giç öýerýän bar awa onda ne bizde ogul ýok ogul agtyjyklam bar hudaýa şükür üç gyz agtym iki ogul agtym bize de hudaý ýetirsin ogul öýermek şolary öýersegem öz çagamda o akyl oglumda öýeren ýaly diýjek bolýanym şoň ýaly saýlap seçip aýby süýt haky diýdi gapy haky goýun haky diýdi aý altynlary dakyşdyryp Halas serpaý ýetişdirip ol eden zadyň sary ona özünde galýada öz öz öz abraýy ol gelin alýan ol ejesine goýup gidenok ola bir ikinjidenem şeýdip saýlap seçilip ine ogluň bilen agzybirlikde bir adam näme üçin ogul öýerýär şol neslimi dowam etsin diýip. Hawa, yzy, yzyndan adam garraýar-aý, boş-boşuna garrap-garrap, munuň yzymyzdan dowam edip gelýär-dä ýaşlar. Şoň ýaly atly, abraýly bolsun, ejesine, atasyna wepaly bolsun, biziň öz çagamyzy terbiýeläşimiz ýaly, şolam tertip-düzgünli bolsun diýip, akdyk, çowluk, ýuwluk, gowuluk görjek bolýar. Allajan hemmämize nesip etsin. Bir. Indi şu ogul öýerýän gyz çykarýalara degişli ogul öýerýän eneler mähriban eýem näçe ýerde gabat geldim dagy şu aýtmajagam bolýan ýöne bar bir bir bir aýtmalyra öňem aýdýandyrlar ýöne obşum şuň ýalak adamlar eşder ýaly bir hakykat diýen zady aýtmalyla hakykat aýdýan gerek-ä. Ýöne ýüz görüp bir-birinden näme diýsek, erbet diýselerem hawa goşa erbet, gowy diýselerem gowy diýip oturmaly däldi, erbetden gowy saýgarmaly. Indi şu ogul öýerýänler. Näme üçin ogluňyzy öýerýäňiz? Siz gabanjak bolsaňyz ogluňyzy gelniňizden ýa bir ogly bilen gelniňiziň gowy görşüp, degişip, gülüşip, şol owadan, ýaşlaň, ýaş durmuşy-da şu näet olaň näme diýsemkä, bir şu ýaşajyk wagty oňa bir süýjüligi barda. Gelinden oglanyň aý öýüň içinde degişip, gülüşip, kowalaşyp, garap bir-biri bilen bir gowy zatdar-aý. Men özüm, özümde bar-a, oglan bolmasa-da begenýän. Şoň ýaly jigilemiň gelinleri, zatlary bar. Bir gowja bir Bu jübütçe, jübütçe para bolup, jübütçe bolup bara degişip gülüşip şeýdip gezýärler welin Allah jan ýene nähili gowy zat. Bizä bilmändiris o ýaşlygyň nähili geçenini diýýäs. Her döwür, her döwür bir döwür bolýar-da. Ýöne men geň görýän zadym näme diýsene. Oglan şu mat mysal üçin ýaş oglan öz gelinine ene bir Doňdurma marožny getirse ýa bolmasa-da begendirmek üçin güljagazy getirse ýa süýjüjik ýa bir zatjyk getirip begendirjek bolsa ejeler şony gabanyp ýaman öwretme näme üçin getirýäň şoňa diýip neme etýär gabanýar. Aý getirsin getirsin ýöne bir tarapdan oglanlara diýjek zadym öýlenýän oglanlar eger ejeňizi gabandyrma gabandyrasyňyz gelmese Ejeňiz bilen gelniňiziň arasynda konflikt döretmejek bolsaň, oglanlar bir marožna aldyňyzmy, ejeňize-de alyň. Sebäbi eje-de ol bir hili oglum, oglum, oglum, gyzam gowudyr, gyz ýöne gaty gowy-da, oglandanam gowy-da. Ony oglanlaryň özem bilýändir, gyz jigilary, gyz doganlary bolsa. Nähili dik durýanlygyň toýda-da ýallajan bolmasyn, ýaman günde, ýagşy günde aýallygyň hökman gerekdir. Hawa, diýjek bolýan onobon döwemok-da, ýöne eje, şony gabandyrmajak bolsaň şeýdip görüň. Ýa aljak aldyňyzmy? Ejeňize-de alyň. Birinji ejeňize eltip beriň, soň gelniňize. Näme alýanam bolsaňyz, diýjek bolýan onuň ikisini sazlap bilýäňiz. Ýöne şoň ýaly sazajyk bolýan oglanjyklaň bir hili şoň ýaly ejelerem barda. Eş ejeme getirýän Saraguna gelin gurur beni gurrun berýärdi. Ejesine de getirýär, maňa da getirýär. Ony ýöne maňa getiren halanok diýär. Eneler özüňiz durmuşda belki gowy süýji günler görenlerem bardyr. Hiç hili Gün görmediklerem bardyr gaýyn tarapyndanam, baldyz tarapyndanam. Ýöne şo zatlary siz gelniňize, ogluňyzy, ogluňyzy ýakýaňyz siz. Häzir bir zat etseň, ogluňyz çaga ondan bara, gelne bir zat alsa, saňa-da zat alsa, ýa-da birden aldy-da, ol, Oý, oglum, tüweleme, oňarypsyň. Oba balam, agzybirje ýaşaň diýseň, gelnem gowy bolar seni, oglam gowy bolar. Emma ogluňy bir ýana çekip dursaň, o oglan çaga-da eje bilen ikisiniň arasynda oglany ýakýaňyz-ow, ogluňyzy ýakýaňyz. Beýtmäň, eneler, men ýaman bir gezek däl-de, gaty kän, ýöne ýa-da mysal üçin, ine, arada bir tanyş gelini ýa-da, ine diýe, gaýyny diýe obadan gelip dur. Gelinem ýaşajyk gelin. Gelipdir, hyzmat edip ýör diýe, indi agşam, Her kim öz yerine geçip yatmaly. Gaýyn diye düşek ýazdyrýar diye oglum men oglum oglumyň ýanyna ýatjak diýip ine degip däller indi obşem gelinem bu gapda iki gelinen oglunyň ortasyna ýatýar diýip bu gelişýän zatmy türkmençilige hiç o boljak zatmy aý ejeler wah size döneýin gara gözlem beýdip Ogulçy, oglan näme diýýär? Eje, tur. Men gelniň ýanynda ýatjak. Sen şo tak diýsinmi? Äý, ogluňyzy öldürýäňiz siz. O ogluňyz bar-a, o çagany bar-a, ol, ol nirä ylgasyn, o çykyp gider ýalyk edýäňiz? E, bolmaz-a beýle. Men-ä, men-ä ýaman birhili görýän şony, gelşiksiz görýän-ä. Näme o saňa çagam, gullukdaky çagam ogluň ýanynda ýatjak diýip. Ýa näme bir ýaşyna, iki ýaşyndaky, ýa bäş ýaşyndaky oglanjykmy ol? Goý, o ullakan-a, ol ullakan, indi sen ony öýerdiň, indi sen bar-a, eliňi çek indi, ber gelnine. Men ony diýsem, nasabysem eliňi üzýemok-da, inim. Bir süýjülik durmuşyny görsün-ä gyz ol. Aý bolmaz-a ol-a, men-ä özüm agym tutup, gaharym gelip, nerwsizdi öldüm-ow. Yndan meň daýza şeýtdi diýip otyr-a çaga. Eý-weý diýen menem geň gören. Oglan, oglan näme etsin? Näme etsin oglan? Hawa ejesi gelip, o ortadan düşek gelip, sen taýt et, menem ikiňiziň orta. A bolmaz-a. O boljaklar sen gelmäkäňem bolýa, ol düşek gelip, ortalykda olary aýyrmak gerek däl. Şony etmäň, mähriban eneler. Hiç hili gelişmeýär ýa-da ballyzy köp ýerler bolýar. Gidýär ballyzy, onuň gezmäne gelýär çagalar bilen zat, nahar goý, çaý goý gelinlerine. Agy biz geldik-ä. Näme nahar, çaý ýokmy? A sen baran ýeriňde şu wagt ballyzyň şeýtse nähili bolar? Ol gyrnak bolup baranok otak. Ol bara Bir neme bilen ogluňyza allyňyza, jigiňizemi, doganyňyzamy, çagaňyza allyňyz, bir mährili, mähriban bolup bir bir ýaşlygynyň hüzirini görüp, soňam çagajyk dünýä inip, nesil köpeldip, öýüň arassa naharyň çaý esasy ärine nahar edýän, gaýnene gaýynatasyna şu öýüň biş-düşüni edýämi? Gyryny arassa saklaýan bollugy bor-da. O sen aňyrdan ballada çişip gelip, Hawa, maňa nahar, biz indi gelmeris diýip, ýa çagalaňyza otur bir azajyk otyrk dur diýse, çagalarymyz kyhlaýar diýip, o giň boluň. Meňem ana iki gyzym çykdy durmuşa, men diýýän gyzyma baran ýeriňden bol. Şu Balydan gelýär-ä gyzym diýýän. Ýaman agzybir bol. Ene şo gelin diňe yzyňda diýýän. Göçüp gaýtsaňam, gaýtmasaňam diýýän. Wah, şo gelin ýaly bolsa diýdir diýýän. Gaýnene gaýnataňyz irräk turaý çagam diýýän. O bolmaz-a, ene-atalardanam gerek gyz ol. Şu wagt meň oglum bolsun, gelip gyzlaman şeý diýsinäni gelnime. Dagy biz geldik-ä nahara, et-dä gyz. Aýda sapar, aýda ýylda bir gezek gelýäs, hyzmat edeňokla gyz. Çagama degme özüňem. Geljekkä sygdyrmaýan bolsaň diýmäň-ä. Hem ol öýi bulaşdyryp gidýäňiz. Hem gelniň ýüregini agyrtýaňyz, gelnine onuň näme etjegini sanrap-sanrap öýüň içinde. Onuň o adamsyndan çekinýär, gaýynezrinden çekinýär. Beýtmäň, mähribanlar, her kimiň özüniň ýerine ýetirmeli wezipesi bar. O bir bendäň çagasyny getirip gul däl. Etmeli olam bilýändir. Gul üçin näle, öýüň arasy saklamaly, adamyňa hyzmat etmeli, gaýyneneňe, gaýynenä hyzmat etmeli, kir ýuwmaly, nahar etmeli, bilýändir ol daşyna akylyň artykmaç bolýar. Şoň ýaly mähribarlar, onuň gaýyn eneler, esasanam gaýyn eneler giden dünýe malyny döküp, şo gyz sypdyrjak ýa şo gyz gowy diýip alýaňyz, onuň ýeni çeni aw edip, äri bilen onuň gorkup çaý içmäne-de gorkýar. Bir tanşyň biri şeý diýýär, özüme agraýak diýýär. Pilisoslap, ýyklap, çyklap, bu nirde diýýär. Gelip diýýär, adamym pilisos edýär, ol gaýyn enem. Näme pil sos etýäň? Ber öz etsin. Sen nä erkek kişi bolup näme? Sen näme aýalmy, heleými diýip. Gyýw, maşgalasy. O ýaraman ýatanda, adamsy ýaraman ýasa aýal bilýäňmi nätýä? Hü? Ölýä üstünde ganatyny gerip. Aýalam syrkawlasa äri kömek etmelidir-ä. O üýtgeşik zat däl-ä. Pil sosam eder, zanawetkasynam dakyp berer. Bilelikde ýaman gowy da şol agzybirje bolsalar. Mine bilemek meňe bilmeýän giýewlim. Allajan soňam bolsun normalno gowy bir-birine arkalaşyp şeýdişip ýörler çagajyklarynam bilelikde ulaldyşyp zat edişip. Ýa men görmeýändirin bilemok. Ýa meňämde bilemok da gyzlamama aýdar şeýle bolsa. Mähriban eneler, mamalar. Baldızlar gaýrat ediň. Ýaman şu temalar gaty. Şu nirä barsaň şoda. Şu nirä bar ýaman bir gezek iki gezek däl how bir ýaman bir gynanýan bolýan bara. Şuny adam bir doglan günden gelýän men. Ana şu taýda da şu gurrunlar edildi de. Bir gelin bir zeýrenýär de. Men odunyň gelip külünden çykýan ýa baldızlam hem gün berenok diýýär. Ýöne adam hem gowy bolansoň ýaşap otyryn görýäňmi? Beýtmäň gyzlar. Awa ýene bir bir ýene bir gelin bar. Ol ýaňky ýalak gelse düşeklemez aýry. Adamy meňle gürleşmäne de gorkýar diýe. Ejesi gabanýar diýe. E bolýamy gyz ozal? Ey toba estagfirullah. Allah kuwat bersin. 4-5 gelinlere. Şoň ýalak gaýynly gelinlere. Ýigitlere iki oduň ortasynda galan görgüljikler. Hawa, şoň ýalyk üstüňe dyzap, peşäp-peşäp dyzap durulan ýaňky baldyzlara, baldyzly gelinlere Allah kuwwat bersin. Aý ýigrenýänler bardyr, men ýigrenibersinler, näme dogry zat-da. Näme? Dogryň dosty ýok diýilýär-ä, baram, gönümeliň. Men dogry zat aýtmany gowy görýän. Allah kuwwat bersin, mähriban gelinler, gyzlar, gaýrat ediň. Gaýneneler, mähriban eneler, mamalar. Mähribanlarymyz, gowularam gaty kän bilen. Gaýnenem gaty mähirli. Öz gyzy ýalak görýän enelemizem bar, tüweleme. Gowy baldyzlaram bar, öz dogany ýalak görýän. Hemmäňiz söýýän mähribanlar. Gaýrat ediň. Şoň ýalak edip, gül ýaljak durmuşyny bulaşdyrmaň. Köp sag boluň. Bagyşlaň göwnüňize degen bolsamam hakykat aýtýaý diýip gaharlap aýt sögüberiň Eşdem aga barybir ýöne men dogry zat aýtýan hemmeňiziň janyňyz sag bolsun mähribanlar köp sag boluň.